Салам, туссем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра сурӑхсем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха эпир сурӑхсем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл, сурӑх? Мӗн туса пурӑнать? Сурӑхсем вӗсем сӑпайлӑ та сиенсӗр выльӑхсем. Качакасем ҫине пахош тесе калама пулать, анчах уйрӑмлӑхсем пур вӗсенче. Сурӑхсем вӗсем газӑна косилка пек курка вылӑ ҫиеҫҫӗ. Тата вӗсене ҫынсем ӗлӗкех упраса пӑхнӑ. Мӗншӗн тесен сурӑх ҫӑмӗсенчен нумай усӑллӑ япаласем тунӑ пулнӑ. Сӑмахран, минтерсемпе одеялсем, ҫӑм носкисем тата нумайрах ҫӑматӑсем. Сурӑхсем ансат пулсан та вӗсем сире тӗлӗнтерме пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та сире сурӑхсем килӗшеҫҫӗ пулсан манпа пӗрле тишкерсе тухма сӗнетӗп. Хатӑр пулсан, кайрӑмӑр! Ӗлӗке хӗтӗмсем чи малтан атамашнин тунӑ выльӑхсем пулнӑ качакасемпе сурӑхсем. Аквара хӑшне вӗсенчен пӗрремӗш алла хӑнӑхтарнӑ пулнӑ паллӑ мар. Сурӑхсен ҫывӑх тӑванӗсем вӗсем качакасем. Ҫавӑнпа та тӗлӗнмелле ҫук, пахош тесе шутласан вӗсене. Анчах та качакасемпе сырӑшсен уйрӑмлӑхсем пур. Качакасем частарах вӑрӑм сухасемпе ҫӳреҫҫӗ. Тата ҫӑмисемпе те уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Тепер кӑсӑклӑ уйрӑмлӑх качакисем те мӑйракасемпе ҫӳреҫҫӗ. Такисем кӑна мар. Ак вара сурӑхсен мӑйракисем ҫук. Сурӑх такисем кӑна мӑйракасемпе ҫӳреҫҫӗ. Та-да, качака такисен мӑйракисем ҫӳлелле ӳсеҫҫӗ, сурӑх такисен мӑйракисем ҫаврӑнса ӳсеҫҫӗ. Унтан вара эсир пӗлмен пулсан, качакасене кӑна мар, сырӑсенчен те сӗт суса илме пулать. Паянхи современный сырӑсен предки пулнӑ муфлон породи. Ҫапла тесе калаҫҫӗ ученӑйсем. Сурӑхсем ҫав хатӗр тахҫанах ҫынсемпе пурӑнаҫҫӗ. Вӗсене Библинче два чӗрхуччен ҫырса палӑртнӑ. Вырӑсла баран сӑмахӗ Грецинчен тухнӑ. Вӑл вара ҫӑм тенине пӗлтернӗ. Урӑхла каласан, ҫӑмлӑ выльӑх. Сурӑхсемпе сурӑх такисен характере тӗрлӗ. Такисем ҫинчен калаҫҫӗ, вӗсем кудон. Ак сурӑхсем ҫинчен калаҫҫӗ вӗсем хравҫӑсем. Сурӑхсем ҫутҫанталӑкӗпе вӗсем статный выльӑхсем. Кӗтӗвӗпе ҫӳреме юратаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен сыхланмалли япаласем ҫук вӗсен. Кӗтӗвӗнче таки пулсан вӗсем хӑрамаҫҫӗ. Сыхлаканлӑх пур пирки. Сурӑх таки ҫинчен каласан вӗсемпе асӑрхануллӑ пулмалла. Мӗншӗн тесен вӗсен характерне пӗлме ҫук. Мӑйракисем пирки вӗсен пуҫне хытӑ тесе калама пулать. Ҫавӑнпа та вӗсене кантӑр килӗшмесен вӗсем чупса пырса сӗкме пултараҫҫӗ. Ҫак самант сиенле пулма пултарать. Ҫавӑнпа та такасемпе выляма кирлӗ мар. Сурӑхсем пирки калаҫҫӗ вӗсене кӗтевӗпе тытмалла, пӗчченшерен пулсан вӗсем аптраҫҫӗ. Та-та, сурӑхсем чӑнаххипе ухмах выльӑхсем мар. Мӗнле калаҫҫӗ халӑх хушшинче? Вӗсем лайӑх астӑваҫҫӗ хуҫин сассине, килти выльӑхсене те асра тытаҫҫӗ. Тата килти йытӑ пулсан та вӗсем унран хӑрамаҫҫӗ. Анчах ют йытӑран вӗсем хӑраҫҫӗ. Паянхи кунпа муфлон породи хальтенпе тискер пулса шутланаҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен тӗллен ирӗкре пурӑнаҫҫӗ. Корсикипе сардина тӑрӑхсенче Европӑра тесе калама пулать. Нумайрах тусене кӑмӑлаҫҫӗ. Паянхи кунпа ҫер ҫинче улшыр порода сурӑхсем пур. Айдӑр хальчи тӗлӗнмелле сурӑхсем ҫинчен аса илетпӗр. Вӗсенчен Линкольские овцы.

Пӑшисемпе пӑлансем, бегемотсемпе осьминогсем тата мӗнпур шапасен куҫӗсем. Ҫакӑн пек куҫ форми вӗсене лайӑхрах палӑртма пулӑшать обзора. Ҫаврака куҫ шӑршипе танлаштарсан преимущество тесе калама пулать. Ҫавӑнпа та сурӑхсен куҫӗсем этемсенчен лайӑхрах пулса аталаннӑ. Да-да, сурӑхсен хӑлхисем лайӑх илтеҫҫӗ. Эпир кӑсӑклӑ самант. Сурӑх икӗ путек ҫуратсан, вӗсем частӑрах йӗкӗрешсем пулаҫҫӗ. Путеккисем сурӑх кӗтӗвӗнче ҫуралчӗҫ пулсан, вӗсем амӑшӗн сассине лайӑх ас туса юлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та пӗтӗм сурӑхсем пӗр-пӗрне пахӑш пулсан та, вӗсем пӗр-пӗрне арпаштармаҫҫӗ. Кам сурӑх кӗтӗвне курнӑ пулсан, калама пултараҫҫӗ. Сурӑхсем частӑрах ушкӑнра ҫӳреҫҫӗ. Вӑл ӑнлантарать ҫав япалана мӗн сурӑхсем хӑраса пурӑнаҫҫӗ. Анчах карта хушшинче пулсан вӗсем хӑрамаҫҫӗ. Тепер тӗлӗнтермӗш, сурӑхсем тӗттӗмрен хӑраҫҫӗ. Ҫуллахи вӑхӑтра хирте Пелет хӗвеле хуплари пулсан, сурсем каяҫҫӗ ҫав тӗлле ӑҫта хир ҫутӑрах. Ҫавӑнпа та вӗсем ялан унталла та кунталла утса ҫӳреҫҫӗ. Пӗр вырӑнта тӑваҫҫӗ вӗсем. Сурӑхсем вӑтамран вунӑ ҫул ытларах пурӑнаҫҫӗ. Ытлашши нумай тесе калаймӑн. Чи нумай пурӑнакан сурӑхсем вӗсем, тусем ҫинче пурӑнакан сурӑхсем. Тискер сурӑхсем тесе те калама пулать. Пурӑнаҫҫӗ ун пеккисем ҫирӗм ытла ҫул. Сурӑхсем, ӗнесемпе кӗшвачный выльӑхсем. Ҫавӑнпа та сурӑхсем ҫине курӑкне каялла кӑларса тепӗр хутчен чӑмлаҫҫӗ. Вот ҫапла вӗсем сурӑхсем. Шӳтлесе калама пулать, сурӑхсене ӑнланма, сурах пулмалла. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеону. Лайк пусма мансан кай. Чипер юлӑр, туссем.